cia mwanya nĩ twacokereria ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ, tũrathiĩ na mbere na kũrora ũhoro wa irua rĩrĩ rĩrarĩ kuo. Na niĩ njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi. Nĩ ngwarĩtie ikereka rĩu rĩa mbere ndauga, mũthuri, athuri arĩa mena ũigĩrĩrĩki nĩ athuri a kĩama mũno. Tondũ ngũmwĩra itegũbucia ndorete mang'ũrĩo maya maku. Kahinda kararĩ ho kĩama nĩkĩo kĩrehokeirwo rũrĩrĩ. Kĩama nĩkĩo kĩehokeirwo rũrĩrĩ maũndũ-inĩ mothe kĩama. Gũgagĩcoka gũgagĩũka njama ya mũhĩrĩga. Rĩu rĩ, athuri a kĩama tondũ Ngai nĩ arakĩmarahũrire rĩ, na nĩwe mwendi kũmarahũra rĩ, nĩ kwĩnyihia tondũ mũndũ kĩndũ enakĩo rĩ, ndũngĩmwathĩra nĩ gĩake. No nĩ kwĩnyihia ndĩrenyihia tondũ rũrĩrĩ nĩ ma, rũrarĩ handũ horu na athuri no o marĩ hatũra rũrĩrĩ. Ngĩaria ũguo ndĩraria itegũconoka. Koguo rĩ, athuri kũrĩa tũrathiĩ mĩaki-inĩ rĩ, nĩ tũgerie mũno twĩrane atĩrĩrĩ, mwaki ũyũ witũ rĩ, wĩna athuri aigana? Taũni ĩno na taũni ĩrĩa ĩngĩ rĩ, gataũni gaka, hau nĩho tũkwambĩrĩria na nĩho ngũkaga kũrĩkĩrĩria. Gataũni gaka tumagĩra rĩ, kana kamũng'etho gaka gaitũ tumagĩra rĩ, kwĩna atumia marĩ kũu maremereirwo nĩ ciana ciao cia ihĩĩ nginya gwa kũgimaria. Na ndĩrakwĩra ũguo ngĩmenyaga, niĩ nĩ werũ ndũrĩte, na rũriĩ rũu ndũrĩte nĩ niĩ njũĩ njũĩ ũrĩa cihana kwa ihinda-inĩ rĩrĩ. Ũrakĩrwo rĩu rĩ, niĩ rĩ, tondũ nĩ ma no ndĩrakĩigua nĩ mũrakĩheana kĩrĩra rĩ, mũkauga ciana citwarwo kũrĩa rĩ, Ndaigua mbeca iria iratwarwo kũrĩa rĩ, ndĩroria narĩ korwo Ngai no andeithie nyone cia, narĩ cia gũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ, ĩyo nĩ ta ngiri ĩmwe, na njoke nyone iria tũrĩrĩaga, Ngai andeithie nyone iria tũrĩrĩaga, atĩ ndamũhiũhĩria tũirio twake, egũtinda natuo hau na gacũrũ gake, we akaumagara. Koguo rĩ, ndĩrenda mũrore thoni iria twĩnacio. Na ndarĩ handũ hangĩ, tondũ nyina wake nake wa mũirĩtu ũyũ nake arĩ mburoti hana. Koguo mwana ũcio ndarĩ na kwao gwa cũwe kũrĩa angĩthiĩ kũgimarĩra kana kwa gukawe. Nĩ ngerekano ndĩramũhe njega mũno. Mũtumia ũcio kana mũirĩtu ũcio rĩ, tondũ nĩwe ũrĩ makĩrĩ kuo rĩ, wĩra ũrĩa araruta nĩ wa gũkera nyeni. Nyeni ici arakera rĩ, nĩcio cirĩrĩo, nĩcio cirĩrĩha nyũmba. Bũrũri wĩna thĩna andũ aitũ. Ngakĩũria, Hĩndĩ ĩno gwakinya nĩ ya irua-rĩ, tu tafathali, mũthuri ũranjigua nĩgũgũthaitha, kĩu kĩĩ wĩ nakĩo mũhuko-rĩ, nĩ ũtonga wa ngoro, ũrute, we nawe ũrute, we nawe ũrute, kĩndũ o kĩnini kĩrĩa mũndũ ahotithĩtio. Wahota we kũruta nyingĩ-rĩ, Ngai agũteithie-rĩ, ruta, ũnengerane, gũtonga nĩ kũu kwa ngoro na wendani ũcio. gũkĩrĩte gũtonga, wendo ũkĩrĩte gũtonga, wanengerana nĩ mũkũhota kuga kĩganda gĩ, cukuru ĩno ithuĩ twahoya twakomborera mwarimũ, twamũnehe kĩndũ kĩnini nĩ ma nĩ gũkĩraragwo, twehoya, twehoya mũno makĩria mũndũ wa wendi mwega, twĩna ciana cia ngoriai, ciĩ mburoti, twĩna ciana cia atumia a ndigwa, atumia matarehota, Ciana icio nĩ twarega iruĩre kũu tũnyũmba-inĩ tũu twa ũkombori. Twauga gũkũ gũtirarehwo mwana ona ũmwe ũkũrutwo mũciĩ arehwo gũkũ. Tũrenda mwana wothe ũtehotete. Mwana tũramenya mũciari ng'ania ndehotete, mũciari ng'ania ndehotete. Mũruithĩrie ciana icio kũu. O kũu gatagatĩ-inĩ nokuo kwĩna athuri erĩ atatũ mũkwamũra arĩa mũrona aya no matuĩke a na gatho. makũhota kũrangĩra kĩganda kĩu. Okorwo nĩ atiri nao makĩmenyo ũrĩa megũgĩkwo. Nginyagia hau rĩ, irua tondũ nĩrĩo rĩtiraga rũrĩrĩ rĩ, kũgerera irua nĩrĩo rĩtiraga rũrĩrĩ rĩ, ciana icio cikwambĩrĩria hau, na kũu acio nĩo rũciũ rũngĩ magacokia irua. Ngai ũrĩa mũtũra muoyo Mwana ũcio aumagara Ngai nowe ũkũmũhe indo ona athiĩ agakore mamawe amũnengere indo ciake kana onake mamawe no akorwo arĩ o mburoti kũmenywo kũrĩa gũgũthio aneo gategwa gake kana aneo mbũri ithano cia matũ na mwana ũcio rĩ nowe ũgethera nyina kahari aigue nagũkũ nĩkũrarengangwo athiĩ ethere nyina handũ kahari. mangĩkorwo mena mũciĩ wao. Kĩrathimo kĩu mũthuri rĩ, onawe rĩ, nĩ wa play part nene mũno ya kũgaithia kĩrathimo kũrĩ mwana ũrĩkũ. Gwaku nyene nĩ gwathana njahĩ ciambe ciehere. tondũ we ũgĩthi kũruta ũcio nake mwene nyaga tugaga akũnyitĩrĩra waku gwaku, wathi kũruta wake ũcio ũtauma na mũruti nawe wanyitĩrĩrwo nĩ mwene nyaga waku ũrĩa ũtangĩona ũkĩhagũka, kũu nĩkuo gũcokia rũĩ mũkaro niĩ ingĩtua kuga. Nĩngwenda kuuga nĩ tũraheana kĩrĩra, mbũri cia matũ, mbũri cia cia mama nĩ itwaro, kĩrathimo gĩa gũthiĩ kũhoya irua. Mwana ũcio rĩ, nyina arĩ kũũrĩa ũguo mburoti-inĩ rĩ, arĩ kũũrĩa nyũmba-inĩ cia ngomboro rĩ, wũi, nĩ hĩndĩ ararĩkirie gĩthomo rĩ, nyina ekũũruta kũ mbũri icio na nĩ agimarire? Ndĩraria ũguo tondũ rĩrĩ, Nĩ hĩndĩ kũrahĩtanire mũno mĩaka-inĩ ya ngiri kuma ngiri igĩrĩ hau nĩho ha na mũndũ wothe ũramenya ũrĩa ndĩrauga. Kuma mwaka wa ngiri igĩrĩ gũka ũguo, ciana iria irokire kũgimarĩrio haha, aciari ao aingĩ marakorire aciari ao mburoti, koguo marereirwo mburoti. Mũndũ ũcio ndarĩ kwao, ndarĩ ha, ndarĩ harĩa angĩteithĩkĩra. We nawe ũraigua kwĩna kana? ka mwarĩ wa nyũkwa, ka mũrũ wa nyũkwa, nĩ kũrĩ nginya angĩ tũrona mũrũ wa nyina ena nyũmba, ena mũciĩ, no mwarĩ wa nyina ekũruithĩria kũu mburoti. Nĩkĩ? Nĩ rũthũũro, nĩ rũmena. Wee wĩ mama we oya o na kana kau, uge gũkũ gwakwa nĩ ngũkaruithĩria, ndiagĩte kanyũmba o kanini, o na kaba gathingwo ka ndoro, kanyũmba kau, na tũmabati tũna igũrũ, kana kau karuĩre hau. Nĩ gĩcambo kĩigana atĩa ma! Nĩ thoni ĩigana atĩa ma! Mwana ũyũ e haha akĩhonia ũru, nake nyina akomete harĩa, arokũra oke gũkĩa oe gĩkabu gĩake athiĩ akorũrie matunda kana athiĩ agakerere andũ nyeni. Ndirĩ na ũru na mũndũ. Ndauga o rĩngĩ na nĩngũcokera. Kĩndũ kĩ mũhuko, mbũri yene ĩ mondo yaku, mbũri yaku ĩ gĩcegũ, ndingĩgwathĩra mũthuri. Ndingĩgwathĩra ona hanini. No ũngĩringwo nĩ ngoro, na ndĩrauga ũguo tondũ nĩnjũĩ, niĩ ndĩraria ndĩ handũ gatũhũrũrũ igũrũ. Ndĩ handũ gacũmbĩrĩ igũrũ. Hambĩte hau nĩgetha ngerie gũtaithũra na kũhonokia na njĩra ya kwanĩrĩra. O ũguo tu. Mwana ũcio. Ndauga mwaka ũngĩ Ngai nĩ egũteithia. Athuri no nyende mũno. Kũu kĩama-inĩ. Angĩkorwo nĩ kwĩragwo athuri nĩ marahĩtũkirie ũũ. Kuuma gaturi kuma kũrĩa kũngĩ guothe tondũ mũthuri wa kĩama no mũthuri rĩ, niĩ ndathiĩ ndauma haha ndathiĩ kũrĩa ndĩthiĩ, ndauma gũkũ gwitũ Nyandarũa, thiĩ ngore athuri harĩa ngũmakora, ũrĩa ngũmageithia, ũrĩa tũkũharũkana nao, nĩ mekũmenya ũyũ nĩ witũ, na nĩ mekuga kĩna gĩake no tũmũne gĩkĩ, tondũ nĩ mamenya harĩa ndĩ, na nĩ mekũmenya niĩ ndibatiĩ gũikara harĩa arĩ abatiĩ gũikara harĩa arĩ. Angĩkorwo nĩ kũrĩ ũguo rĩ, Athuri aya mangĩtuĩka arĩa anene ao ing'ara nĩmekũnyita ũndũ ũyũ na ũritũ mauge ĩĩ. Kwĩna ciana ciraruĩra kũrĩa ũguo manyũmba-inĩ ma gũkombora na manyina marĩ kũu. Kũrĩ ciana iracinagwo na nyina no aranyitanĩra na andũ acio maracina mwana makĩmwĩkaga maũndũ moru. Nĩma ndinarega athuri nĩtũronire tũtongoretio nĩ patron witũ kũu. tũkiuga nĩ twaregana na ndeto ĩno, nĩ twaregana nayo. No ũma na kĩhoto rĩ, ndĩngĩonekire ndeto ĩyo, ndĩngĩonekire mũthuri ũngĩoire mwana ũcio mũmũtware kĩganda-inĩ gĩa ciana iria itarehota. Mũkĩrĩ na ũhoti na Ngai nĩ amũhete? onani ndĩrĩ ũmwe ngiuga athuri githĩ onani githĩ ndikĩrĩ ũmwe ndaruta mbũri yakwa rĩ mũthuri ũrĩa arute mbũri yake rĩ ũrĩa arute mbũri yake rĩ tuge ciana ici tũkũgimanĩria kĩganda-inĩ gĩkĩ rĩ kĩganda gĩkĩ rĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkauga atĩ nĩ Ngai nũkahiũrĩtie moko gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩ indo cibangĩrwo wega iria ikaruta ciana ici nyũmba marĩe manyue na macoke kũrĩhwo kũu maraikara kũu mahithio rĩ kũrĩhwo kũu ithuĩ athuri rĩ tũinũke ũguo tũkĩraga Mwene Nyaga nĩ twanyitĩrĩra wĩra witũ, tũrathime. Tũkĩhũndũka na mĩciĩ rĩ, indo citũ rĩ, ũreke itũtongorie iria we ũgũtũnyitithia. Ti indo ikuuma na igũrũ cigwe thĩ, nĩ kĩu gĩaku gĩkwendaga kũhurunjũka rĩ, Mwene Nyaga rĩ, agĩthaitĩre na akĩgitĩre. Ndaaria ũguo ngĩmenyaga athuri nĩ tũkũhota, tũkũhota mũno. Ciana icio cireĩta cia mĩkoma thĩ. cia atumia acio mateirwo nĩ arũme ao, angĩ nao marĩ ona arũme ao kũu na matirĩ na ũhoti, onako kana kau kahĩĩ kau nĩ koywo. Karĩkia kũhonia ũru, karĩikaraga hau gĩtĩ-inĩ, gakauma gagathiĩ, gakauma gagathiĩ nginya kairie ũru wako. Karĩkia kũiria ũru kaumagare ta tũrĩa tũngĩ, gathiĩ nako gakeyethere kana gatwarwo cukuru ĩrĩa gegũtwarwo. Kumanagia na hau, Mwene Nyaga nĩwe ũĩ na mwana ũcio, no hĩndĩ ĩno angĩanyitwo haha nĩ thahu-rĩ, mũthuri wake nyitĩrĩra. Nĩngwenda kũhutia kaũndũ kanini mũno, mũno mũno mũno mũno makĩria, itoĩ kana ndĩna mahinda, keigiĩ ũthoni. O kũu-rĩ, nokuo mũirĩtu aratuĩka nĩekũgũrwo, o kũu nyũmba icio cia ngomboro. Ta tua mũciari ũyũ akomborete kanyũmba kamwe haha gatagatĩ. gũkũ kũngĩ guothe nĩ mbaruya, nĩ mera. Gũkũ kũngĩ guothe nĩ ikamba rĩrarogoya na gũkũ, na ndigo, na arĩa angĩ. Na ũthoni nĩ ũrendwo ũkwo, tondũ kwĩragwo kũu mũciari arĩ nĩkuo tũgũthiĩ gũtwara indo. Na mũciari ũcio e hau. Ngenda kuuga, ũyũ githĩ ti mũmbũi? Ĩĩ. Angĩũka agũkore wee mũthuri, na mũthikĩrĩrie haha wega mũno, agũkore auge atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ na ũthoni ũroka gwakwa, ehe, ũthoni ũyũ ũroka gwakwa-rĩ, Niĩ-rĩ, ndĩ na mũirĩtu ndĩrendia, no njikaraga ngomboro, na ngomboro ĩrĩa njikaraga-rĩ, na andũ arĩa maroka nĩ aingĩ-rĩ, tũtiona ha gũikara thĩ nginya na athuri acio. No gabathia kagayanĩtie ũrĩrĩ na gatĩ, na mũirĩtu wakwa nĩ endirwo nĩ andũ arĩa mamwendire, na marauga matigũikara na mũirĩtu wa thiirĩ. Nĩ ma ndinarega. Wakwa-rĩ, ndikĩgũrĩte nĩ ũndũ wa ũhinyĩrĩrĩku-ĩ, no indo icio no cigĩũke-ĩ, na ithiĩ igũranĩre mũka wakwa, ithiĩi mũgũranĩre tondũ nĩ cia mwarĩ ũrĩa mũkũrũ. Agũkora mũthuri we ũbatiĩ kũmwĩra atĩa na no kũrũnga ndĩrarũnga haha ngwete mũthĩgi ũyũ? We rĩ, wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ? Mũthuri mũrata, ndĩ wa mũhĩrĩga mũna. Tiga kwambĩrĩria kũmũria kana nĩ aingĩrĩte kĩama kana nĩkĩ, rĩu ũramũtwara nakũ? ũcio mũndũ ũcio na ndoĩ nginya kĩu nĩ takĩ. We wĩ hau we wĩ mũthuri wa kĩama wakora mũndũ ũrarugania na ndaramenya ũrĩa areka rũnga. Ona ndoĩ kĩama kĩu nĩ kĩ ndoĩ ũguo nĩ atĩa tiga. Ũmwĩre rĩu mũthuri rĩ wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ ndĩ wa mũhĩrĩga mũna ta reke ndute gathimũ karĩ haha ĩ ka mũrata wakwa. Aigĩrĩre hau akĩmwĩre mũthuri ĩ ndĩna mũmbũi wanyu ĩ kana ndĩna mũnjirũ wanyu ĩ wĩ haha ĩ na nĩ kũrenda gũkwo thoni ĩ na arĩ taũni ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie hau, nĩho akomborete. Ngakiuga atĩa? No wone handũ ũngĩmũhe mũthenya ũcio ũmwe, athoni acio moke maikare thĩ, moke maikare thĩ, maarĩrĩrie ũthoni ũcio wao, macoke maumagare, nao aya maumagare mamaume thutha? Na thoni na gĩconoko nĩ ciahithahithwo nĩ kwahumbwo thoni, mũciĩ ũcio? Ndauga wendani ũkĩrĩte gũtonga. Hau noho tũgũthiĩ ũguo, tũthiĩ ũguo, ũkore mũndũ nĩambĩrĩria kuona kĩrĩa enakĩo nĩgĩbatiĩ gũkorwo kĩrĩ na mũndũ ũyũ ũngĩ. Ũgũthiĩ ũkore mũndũ wĩna ma acre makiri maingĩ mũno. Nĩauga nĩamũra ĩka ciganona. Ahe mũndũng'ania mũndũng'ania ũtehotete kaburoti kamwe kamwe kamwe merutithĩrie title tondũ nĩekũrora one. Ũtonga nĩ ngoro na Ngai mũmbi mũmbũri nĩwe tu ũrangagĩra indo na andũ we wiki. Koguo rĩ ngakiuga atĩrĩrĩ kũu Ngong na nĩma nĩtũthiĩte kũndũ kũingĩ nĩũna ngurario nyingĩ nĩndĩciĩkĩte cuku. Tũkahoya mwarimũ cukuru tondũ nĩ gũthirwo nĩ ũkombori-inĩ, ngamera ĩ hĩ hena thoni, gũkũ kwĩna mera, gũkũ kwĩna, ona haha harĩa tũngĩ, ona mwene kũmũria kana nĩ tũgũthĩnjĩra kũu mbũri rĩ, nĩ mũjaluo, ekuga mnataka kuleta mila yenu hapa? Mnataka kuharibu plot yangu? Tũkauga atĩrĩrĩ cukuru ĩrĩa ĩ hakuhĩ rĩ, kombora hama, tũke kũu ngurario tũrĩkĩrie maũndũ. Cukuru-inĩ tũkamba hama, tũgeka gurario, nĩ twatheria ta ũrĩa tũtheragia, athuri nĩ moĩ ũrĩa matheragia handũ hararĩ na thĩna, hagatuo kĩgongona gĩa kwamba mũciĩ wao. Nĩ kwarĩ, thĩinĩ wa ithaka nĩ kwarĩ mũndũ weragwo ũyũ nĩ mũhoi. Mũhoi nĩarekagwo aikare hau arĩ mũhoi, akũrĩrĩre agĩa indo ciake na mbũri ciake atheremera hau. Ngĩcokereria tabarĩra ĩyo ĩngĩ, nĩndĩramenya nĩtũgũthiĩ na mbere na kũrung'a hoi ici cia irua nĩgetha tũhatũre rũrĩrĩ kũrĩa rũhatĩte, no ndenda kuga atĩrĩrĩ, Nĩma mboco yagwa thĩ, rekei tũkenyũre namo. Rũrĩrĩ rwitũ, nyũmba itũ ya gĩkũyũ na mũmbi, woi ngũmũthaitha tu na gĩtĩo kĩnene mũno, ndũkareke tu tafadhali na nĩ gũgũthaitha, ndũkareke irio cioywo haha, itwarwo harĩa kĩara-inĩ, ithiĩ iteyo iria itigarire, ũkĩmenyaga hena kana. gatano na kĩndũ gĩa gwakĩria kanua. Gĩkũyũ nĩ ũyũ ũguo. Ithuĩ tũgĩkũra, tũrathiaga kwa mũtumia, turĩirwo mũno, tumĩte rũru, tũgekĩrĩrwo gĩtheri. Ona mũreragwo gĩtheri kĩ hau tahiai. Tũgatahia gĩtheri, tũkarĩa, tũkaumagara. Namo maũũru-rĩ, magagĩthingwo mũciĩ ũcio ũũru ũgũũkaga-rĩ, tũhũũni tũu twateng'era tũkĩrĩaga tũgĩhĩtaga mbũri ciatuo na kũu-rĩ, mũciĩ ũcio no nginya ũikare na thayũ. Ngauga atĩa? Wendani nĩ ma ũkĩrĩte gũtonga. Niĩ kĩu ndirĩrekia o kinya rĩrĩa Ngai egũteithia. Irua rĩa mwaka ũngĩ, tũnyitane tũrĩ athuri, mĩaki yothe ĩhuhwo coro, coro ũhuhwo wega mũno, kũmenyekane Athuri, mũthuri ng'ania, mũthuri nĩ kwĩrutĩra, athuri merwo merutĩre mekwĩrutĩra ihenya mũno. Na ndauga ũguo nĩkĩ? Tondũ ũndũ mũndũ ataũĩ rĩ, nĩ kĩrimũ kĩaguo. Ũngĩmwĩra amenye rĩ, nĩ ekũhĩgĩra hau. Niĩ no ngorwo ndĩ kĩrimũ kĩa ũndũ mũna, we no ũkorwo ũrĩ kĩrimũ nĩ ũndũ mũna, tondũ nĩ ũndũ ũtaũĩ. No ndenda kuga atĩrĩrĩ, warĩkia kũmenya ũndũ ũcio rĩ, na ndũrakĩrĩ naguo rĩ, ũteithie rũrĩrĩ, na nĩ ngatho. Nĩ ngatho mũno.